Praga gatnaşýanlar kimler bar? Arslançik aleýkim salam Azamat hoş geldiň Kross waleýkim salam Gowy Hudaýa şükür sizler näli Dawut gowy dostum sen näle Durmuş aleýkim salam Durmuş Azim Azim Azim saňa-da salam Meýlisbek saňa-da şu Salam türkmen dostlar Tymy tymy tymy tymy tymy Gafurjan Kuwwatow hoş geldiň bratan Hoş geldiň hoş geldiň hoş geldiň Da kimler bar çatda modlardan imo goýberiň imo dakylar bilen paýlaşyň imo imo imo Ýekeje minut ýekeje minut Men men men men men bir zat paýlaşaýyn Tak tak tak üçünjisi dogry däm üçünji oýnumyz başlaýar häzir

Era, era, era. Näçe oldu? 21, 17-de başlarys. Login paroli we VIP hem boldu. Praka gatnaşýan dostlara bereli. Tak, tak, tak, tak, tak. Ýigitler, çatdakylar, Prakiýa gatnaşýanlar bamy şu taýda? Prakiýa gatnaşýanlar bamy, bamy, bamy? Aleýkim salam, Ilşat! Aleýkim salam, aleýkim salam, Bagtyýar eke hoş geldiňiz! Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz, hoş geldiňiz! Tak, önje laýk basdyk, soňra çata geldik diýeli, krasawçik! Krasawçik, krasawçik, krasawçik! Bir zat aýdyp geçjek. Näme aýdyp geçjek? Praki gatnaşýanlar. ýokardan dolduryp başlaň. Agam mugt UC barmy? Bu hepde bolmaz, indiki hepde bolar. Bir hepde edip, bir hepde etjek aprakilerde. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam.

Göreris häzir. No nöledi team indiki gezek oýunda diýä. Nesip bolsa. Nesip bolsa, nesip bolsa, nesip bolsa. Tak, tak, tak, şda ýazaly praki. Slotlary ýokardan dolduryp başlaň. Hato aşak zat gitýeler. We görýän bolsaňyz, efiri görýän bolsaňyz VIP-ler. Şu iň aşakdaky Tagan, Tagan dos oglanymyz komnaty guran dos oglanymyzdan biridir. Men mobilde mende durandyr. Şony öldürmäň, AFK bolsa-da düşündiňizmi? Şony öldürmäň.

Tak, şo şo şo şo şo şo tam. Nämeler diýdiňiz, nämeler diýdiňiz? Tak, e, salam aleykum Meret, hoş geldiň Meret. Hoş geldiň Meret. E, Dawut, Dawut Bek, Hoş geldiň Dawutbek aramyza. Hoş geldiň sapa getirdiň. Tak, aleýkim salam, aleýkim salam, aleýkim salam. Praki näme? Praki näme diýen wagtyňyzda diňe şular ýaly zatlar durýa. Kimler durýa? Komandalar, teklary, zatlary bir bolan komandalar durýa we oýnan wagty Türkmenistanyň arasynda mobil bolsun, emulator bolsun tapawudy ýok. Gowy oýnaýan, gowy oýnaýan oglanlary tapmak isleýäs ýigitler. Gowy oýnaýan oglanlary tapmak isleýäs. we şolaryň adyny zadan ýokarrak çykaryp bir zatlar elimizden geleni etjek bolýasda türkmenler bolup bir ösmek isleýäs tak başga Prakinam bolýa men bot üçin düşürseňiz bot däl sen bilmän bilirsiň menem öň bilem ýokdum öwrendim ana şu wagt aýdyp geçdim Eee, tak tak tak şo tam şo tam şo tam Faruh Faruh Faruh hoş geldiň bratan hoş geldiň sapa getirdiň Tak bu gezek biraz adamlar köpräk we prakimiz moşny soşny

Gowy gowy hemişe goşulyp bilýä hemme goşulyp bilýä muňa Ýuska bärde aýdyşym ýaly ýaňy aýdyp geçdim Tegiň bir bolmaly minimum üç adam bolmaly gatnaşmak isleseň we kada kanunlara laýyk oýnamaly da Flare gun bolan ýok ýumruklamak bolan ýok frog jump kurbakka böküş bara o bolan ýok meselem Agam meň aýdan wideomy çykaraý pis pis Yhlas Akyýew we Tymysal bilen wideo diýe ibo nesip bolsa näme üçin bolmasyn bes problem menlik bir problem ýok Dostum diýipdir diskorda nädip girmeli diskorda DC diýip ýazan wagtyňyz diskorda gelip bileňiz bize dört çit bolup girdik oýna diýe Meret oýundan bolsadam indi şol şekilde şut geçseň aýyraryn seni Meret öňünden aýdaýyn. Öňünden aýdaýyn öňünden aýdaýyn. Çit mit hakynda şut getmäňler ne to düşünýänler bar meret sen äzi şut gedip oturanyň başgalary ters düşünme mümkin düşündiňmi Aleýkim selam Montana spasibo za donaçik bratan Aleýkim selam gowy gowy hudaýa şükür Salam gowym brat Montana seni hemişe goldaýandyr diýe spasibo Allah razy bolsun Allah razy bolsun Allah razy bolsun Haknazar spasibo bratan Oda nomeri beräýde oda nomeri berilmeýär registrasiýa etmediklere oda nomeri berilenok.

Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Girip yetişen oklar, girip yetişen oklar.

Just komandasy ýokary geçiň, ýokardan dolduryp başlaň ýigitler, ýokardan dolduryp başlaň. Ee, geljekler barmy? Ee, iki adam bolup duranlary, bir adam bolup duranlary aýyrjak ýigitler. İki adam, bir adam bolup duranlary aýyrjak.

Sorry Sila diye. Sorry Sila sorry. Admin e, bulan arasynda yer yok mu? Çav Crew ba. Registrasiya etmeli bratan. Registrasiya etmeli. Tak, Meret hemişe akylda ýok how dejede zapis ekran gördi tak. Salam am gomyadal Waleýkim salam Waleýkim salam Waleýkim salam. Şo za huýnýa. Karoç ýigitler başladyk Serdar Batok benim gibi botlar üçin de praýk düzenleseňä diýip. Hemme hemme kim zatmy? ID nirde diýen. Tak tak tak tak tak. Boldy. Boldy, boldy, boldy. Indi başlady. Ee, Rabia Öztürk teşekkürler. Abone olduğu için Rabia. Rabia Rabia Rabia VIP Tak TFC lerden aýyrýas ikisinäm aýyrýas TFC Xpad leram aýyrýas iki adam bolup galdylar Xpad leram aýyrdyk VIP näm aýyrýas bulam bir adam bolup dur Eke Narigam aýyrýas Eke Narik bäşinji bolup girdiler Tak Tak Tak Tak Paşa Arslan ýerine geçsin Paşa Arslan ýerine geçsin. Geçdi. 3 bolup başladylar. Boldy. Pognaly. Pognaly, pognaly, pognaly. Köp garaşdyk. Köp garaşdyk, köp garaşdyk, köp garaşdyk. Geçen gezek aýdyp geçildi. Ee, Kuýantym, bratuha, ötki. Ýigitler, ýenem bir gezek düşündirip geçeýin-de, bile düşünmeýänler bar. Hälem düşünmeýänler bar o. Ee, oýun başlady orda. Screen görkezeýin. Ha? Geçmedi. Ýerine geçip geçmedimi? Geçdi-ä. Geçmedimi? Paşa Alijan girip ýörme. Bala, bir wagtynda nämä girmeýin özüm. Bolet. Maladesoý suka. Şapyr şupur edilmeli zatlary bir on minudyň içinde götüňiz agyrsyrap malades. Malades paçalar malades. Oturyp götüň kaşadýaýna. Karoçi şu taýda näme etýeňiz şu praki tim bara praki tim praki timi bir gezek doldursaňyz boldy ömrüňizde bir gezek doldursaňyz boldy ondan soň her hepde registrasiýa başlan wagtynda girip diňe registrasiýany doldurmaly. Diňe registrasiýany doldurmaly ok. Prosta bir tupoýmy nämemi bu düşüner ýaly däl bu bir dalban ýaly hereket etýeňizler da oýnap ýörenlerem şonuň üçin ýigitler gaharymy ýetirýeňiz serýozny aýdaýyn gaharymy ýetirýeňiz on bäş minutlap garaşmak bolarmy bir adama on bäş minutlap bir adama garaşmak bolarmy Bir adam, iki adam bolanlary a yr ýandyryn. Düzgünleri okadym agam hemme atlar normal diýeňiz. Admin nirden reg etmeli? Deje dip yaz bratan. Discord dip yaz. Discord. Şu taýda Discord girýäň şu taýda rol soraýaň, rol berýärler, registrasiýa etýäň. Tak, link barmy? Ýokarda berildi. Discord, Discord, Discord. Kim bu? Paşa Alijan diýe. Paşa, paşa, paşa. Malades. Malades, malades, malades. Kimler? Ee, Alijan girip yetişmedi. Assalar, e, üç adam bolup başlady. Upslar üç adam bolup başlady. Ee, paşalar dört bolmaly wagtynda.

Waý waý waý biraz gaharlandym sorry rebýata sorry sorry sorry biraz gaharlandym prosta indi bu zatlary geçmeli itler bu zatlary geçmeli düşündiňizmi bu slişkom kiçi ýalňyşlary goýbermeli däl da düzgünleri okadyňmy hawa okadym meniň komandamyň ady bir däl bolýamy diýe olar ýazat bolar bratan düzgünleri okasaň şo taýda ýazyk du apaçyk we kysgajyk düşündiňiz Tak no lobi oýnaşarmyň karoç ýigitler näme diýjekdim tagyňyz bir bolmaly ine şu eke diýe komanda oýoýoýoýoýoýoýoýoýoýoý Nuri Nuri Nuri Nuri Nuri Gowy bir fight boljak bolup dur gowy bir fight boljak bolup dur Laýklary basalyň dostlar diýäý siz hem gatnaşmak isleýän bolsaňyz öz komandaňyz öz komandaňyz bar bolsa gatnaşyp bilersiňizler. Tak Bahtiýar eke şu wagt meselem zat e, täze gelenler bar Discordda. Şu wagt e, özüňiz Discordda salam zat beriberiň ýöne e, rol bermäň hiç kime Bahtiýar eke. Şu wagt hiç kime rol bermäň.

Şunuň ýaly faýtlaryň gowy bolmagyny, dowamlylygyny isleýän bolsaňyz siz hem gatnaşyp bilersiňiz. Eke komandasy Assalary on bäşinji ýerde ýöretdi. Oke. Bu kan kan turnirde. Aleýkim salam, aleýkim salam, aleýkim salam. Haý, agam, ine bir üçünji girdi, diýdi ol howlugyň zady. TFC, üçünji gir, on munt wagt berilýär, on munt itam köp wagt, düşündiňizmi? Men itam bäş munt, on munt diýip aýdyldy saňa, dogry däl? On munt wagt berildi, on munt ýetýär meň pikirimçe, ýetýär, düşündiňizmi? Girip ýetişmeýäňizmi, köp garaşmaga gerek ýok, on muntdan köp garaşmaga gerek ýok. Beýlekiler lobbiden zyňýarsyň. Bärde faýt gidip dur, Paşalar we TKM komandasy.

Ýada habarlary ba bolsadam arka oýnajak bolupdylar ýöne Posmorim şo paluçitsa. Oýoýoýoýoý. Başga ýerde fight gidip durmy? Başga ýerde fight bolup durmy? Tagan, Tagan. Kayflaryň ýanyna barjak bolupdy. Tagançik. Şas posmotrim. Kto kogo ýubaşit bratan. Ýok. Dagan köp uzak oýnaýan ýok jaýlarda. Baýramçik. Bular indi üçünji şasda ýatmana karar beripdirler. Şa posmodrim kto kogo. TikTok. Playtsev TikTok kanalyna agza bolmadyk bolsaňyzam ene Bahtyýar Kerş şu wagt ýazdy TikTok diýip. Çatda ýazan wagtyňyzda Nightbot dostumyz ssylkasyny berer. Agam obyçny lobby bamy efirde efirde dogsan sekunt zadeşka badyr itler meniň aýdan zadymy siz dogsan sekuntdan soň ýagny bir ýarym minutdan soň eşdersiňiz ok. Tak Abozik yza ýöredi bular yza çekilmäne karar berdiler we placement oýnaýjaklar placement diýeniň ýere syralama oýnaýjaklar killere kill alyp bilmediler kill alyp bilmediler paşalar aldy bir kill.

Tagançiki, tagançiki, tagançiki. Sagynda kimler bilen oýnap ýatyr bular? Arkasy geldi bularyň. Açyl, açyl, açyl bratan, açyl, açyl. Wolniklar, wolniklar, wolniklar. Açyl, açyl, açyl, açyl, açyl, açyl. Nabi. Wolnik meni ýykdy. Tak, durdy. Takımı, takımı.

Dymy arassa spreý. Arassa spreý, arassa spreý we taganlar ýokardan oýnamaga karar berdiler. KF komandasy slişkom arada galdy. KF komandasy çykyp bilermikä? Çykyp bilermikä? Rastgele spreýler, rastgele spreý ýigitler. Bärde hiç zadam ýok, konfigam ýok, monfigam ýok. O dymyň içinde polibom adamlar bar. Bellu zat. Ýörede atdyň. KF komandasynyň gözünden göreli.

Ady ýaly kaýf ekende. Öli kitdiler no meň üçin ölmeleri hiç zadam bildirmeyada oýnanlary gowy oýnadylar prosto o taýda maşyny ýaryldy maşyny ýarylmadyk bolsa o taýdan çykartdylar raş oýnadylar bilmediler o taýda adamlaryň eýleki tarapda barlygyny arassa oýunçylar arassa oýunçylar eger çit zady bolan bolsa nafiga iki komandaň ortasyna girsin dogry dälmi. Ýokardan durar, atar emmesinem, eýleki tarapyndan barar, eýleki komandan alar. Upslar bärde, ups, ups, ups, ups, ups. Şä posmorim. Tak, bu loba gatnaşyp bolanokmy, şatlyk gatnaşyp bolýar, registrasiýa etmeli, registrasiýa her hepdäniň waskrsenýa, ýedinji güni, türkmenistan sagat bilen irden on birde açylýar, üçünji günem agşam on birde ýapylýandyr, zeus, zeus, zeus, ööö, rotate atyp başlady. Zeusdan gowy bir rataýt geldi. Haker. O, onuňam depesine. Depeden oýnajak bolýar arkasyndan we Cooper ýykyldy diýjekdim, bolmady. Ekeler bärde. Ekelerden Nuri. Ýitiripdirler Nurini.

E Nataşka blin doňma haýyş jan dogan pubg doňma doňma doňma doňma doňma e, ekranda nokatlary zatlary görýändirsiňiz ýigitler e, men planşede geçdim indi aýtdyňyz a iPhone-a zada geçiş zat oýnap gör bilersiň mam zat bat ä şu wagt planşetde meselem diýip sokaýynma tak tak tak tak

Nabi ykypdyr nabi nabi nabi. VSS bilen nabi ykypdyr. Gaty gowy. Gaty gowy gaty gowy gaty gowy. Tak nabi nabi nabi. Üstüne bastı. Podderşka gerek olara. Ha bu şu jaýyň nämesini halamaýan bileňizmi itler? Şu jaýyň nämesini halamaýan? Tak tak tak tak tak. Içinden gözük görünýada uzakda wagtyň adam görünýä polny perýod nirde näme edip du şoň üçin oo jaslar geldi jas jas komandasy depeden geldi tak bärde gowyrak bir fayt bolar häzir şu wagt ertir saat näçä diýä ertir tykmy saat bilen sekizde agşam sekizde

Arslan nakda? Tak tak tak tak öňde ikisi nakda woý woý woý woý woý woý üçi nakda şu wagt oýnamaly şu wagt oýnamaly diýen wagtymda arkasyndan gelipdir mega mega mega mega zakir gördümi zakir gören ýok Arslan ýykylýar häzir

Hiç kim açykda däl zatda däl diňe enlar daşarda enlar daşarda tykymlar hä tykymlaram daşarda olar gelipdirler Alijan Alijan Alijan Alijan mına Alijan kartany gör sen bratan şoňa görä suwuň içinde ýat diýmn tak bu dropda näme bar göreli. Tak, bu dropda näme bar? AVM çykar diýdi, Aly aýtdy, AVM çykdy ondan öňki dropda. Mundadam AVM bar. Baý, baý, baý, baý, baý, baý. Serdar agam bir vs bir oýnap bolýamy? Men bilen oýnajak PUBG Mobile game. PUBG Mobile wideolary. Men bilen oýnajak bir vs bir.

Ço tam. Ekeler sagynda çepinde zatlar. Pandan komandasy. Oýoýoýoýoýoý. Durmanka düşýeler ablaro. Bärde bir maşyn gezmeli däl paşalar. Bir size bir sowet aýdaýynda. Edip bildigiňizden minimum minimum iki maşyna geçiň. Sebäbi häzir naprimýer faýta giren ýagdaýyňyzda şuňa spreý geçse maşyna öldüňiz hemmäňiz, dört kişem öldi. Bir kişi pleýsmende oýnap bileda düşündiňizmi? Waý waý waý waý waý waý waý. Näçe komandaň arasyndan geçip gitdi we hiç kim hiç kim hiç kim hiç kim atasy gelenok sebäbi zona oýnajak zonada otuz ýedi adam bar dördünji zona ýapyldy ýapylyp barýan.

Gaty gowy gaty gowy gaty gowy pandalar on iki e onunjy ýerde kimleri göýberdiler N komandasyny göýberdi gaty gowy bir fight edip dur Gup mere ýakdy birini ýokarda Bärde lensada garyşyp dur iskan olam ýöredi.

Krasavçiki, krasavçiki, krasavçiki gaty gowy oýnadylar. Gaty gowy oýnadylar.
Öwüm ine nol Sel dört oçko, dört killa, dört oçko.
Kim sen?

Haker haker haker haker. Upslar iki komandaň arasyny aldy bilmedim top bire geçip bilermi e, bulardan başga alty komanda bar şu wagt. Ve upslardan başga ýigrimi adam bar gaty gowy bir bomba gaty gowy bir bomba ýöne pişmedik bir bomba. Panda panda panda aşakdan geldi panda. Ups haker ups haker ups haker. Çon bolşat dialog pasmodrim.

Sorry. Sorry sorry sorry dymlap galdyrjak bolýamy olardanam ikik adam ýykyk olardanam iki adam ýykyk we panda galdyrmaly galdyrmaly hiç hili raş edip bilmýär şu wagt hiç hili raş edip bolmýar tak

Onam diýer. Boldy boldy Şöhrat. Bolýa bolýa bolýa bolýa. Sorry sorry sorry sorry ni galdyrmaly. Sorry barmaly galdyrma diýjekdim. No. PUBG Mobile Lite gyzykýan araňyzda ýokmy we gaty gowy. Gaty gowy gaty gowy gaty gowy. Sise dyma gowy bir spreý we ýöretdiler. Waý waý waý waý waý waý. TKM komandasy versus Pandan komandasy. PUBG Mobile Lite şu wagtlykça gyzykýan adam ha ýok. Biziň aramyzda iň azyndan. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Şe pasmorim.

We shark shark shark shark shark Zona girjek bolup barýa. Uy. Ýykylyp öldi alo, ýykylyp öldi. Ölümiňem haýyrlysy diýer-ä, ölümiňem haýyrlysy. Şa pasmorim. Bu patsan arassa oýnaýamy, arassa oýnamaýamy.

Panda. Arkadan aýlanyp barýa. Jany oýnarmy? Hoş geldiňiz ýigitler. Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz, hoş geldiňiz.

On iki. Üçünji bolan komanda Gub komandasy, bularyň killeri näçe? Tak, dört, alty. Dördünji Irbis komandasy nol kil bilen, bäşinji Eke komandasy ýedi kil bilen, altynjy TKM komandasy bir kil bilen, ýedinji Ups bir kil bilen, Tak tak Alijanyň ýerini hasaplamyas eýlekileriň paşalaryň ýerini hasaplaýas tak Jastlaryň komandasy Jast Jast Jast dört kil bilen dokuzynjy ýer onunjy ýer Enler Eskerde bir kil bar on birinji ýerde Paşalar bäş kil bilen on ikinji ýerde Esler nol kil bilen on üçünji ýerde Kaýflar bir kil bilen Wolnikler nol kil bilen on dördünji ýer

Ýokardan dolduryp başlamasaňyz ýaňy just komandasy ýokardan dolduryp başlamaz itler ýokardan dolduryp başlaň bolmasa gahar etjek diýer a. 2 3 100 like let's go

Maňa uwaženýaň ýok bolsa çatdakylara uwaženýa goýaw. Haçana çenli seň tor soýuşyňy garaşyp oturmaly. Görlüp dur aga. Dil mende dam bar. Menem aýdyp bilen äňki pyňky diýip ýöne äňki pyňkyňy goý haýyş senden. Tak tak ýokardan dolduryp başlaň slotlary ýokardan dolduryp başlaň okey. Login parol bereýin. Tak kuda my brosim login prakida login parol berli okey. On minutdan başlaýandyr ýitler. On minutdan başlaýandyr. Praki turnirde komanda gerekmi? Komanda ýok şu wagtlyk e, özleri gelip zaýyp durlar. Gön efirde görkezäý çitmi dälmi Şöhrat. Görkezer sonu problem däl o sen nä birine bir dakada etmä geldiňmi Şöhrat. Şoňa düşünmedim neý.

Tak, meniň akkauntymda populýarnyst atsyn-da. Meniň akkauntyma populýarnyst atsyn-da diýýär. Seniň akkauntyňamy? Ýigitler, Tagana populýarnyst atyň. Atmak isleýäniňiz bar bolsa, ene, ID-sini görýän diýseňiz, bäş ýüz togsan dokuz, bäş ýüz kyrk dokuz, otuz bäş, segsen alty. Pop ugratmak isleýänler bar bolsa, mugt populýarnykleriňizi, zatlaryňyzy

Tak tak tak tak tak. Nire atdyň sen video? Nire atdyň? Çata zyňdyňmy videony? Oňa kod parolalar ýaly beräýdä hadi. Ýaşka, ýaşka, ýaşko.

Praki praki login parol berildi. Login parol berildi we näçe minut galdy? 6 minut galdy. 6 minut galdy, 6 minut galdy. Tak, näme diýip ýazdyňyzlar? Nikiniň ýazan bar. Aleýkim salam Selim. Aleýkim salam, aleýkim salam. Obşi ludami ýokmy lobide? Obşi ludami ýokmy lobi? Bir zada diýipsiň düşünmedim-ä. Ertir bolýa opşy lobby ertir bolýa. Tak howa imany öldürip gitdi agam göräý e, salmaý şony de şöhrat görkezjek görkezjek görkezjek. Ölsüm göreýin zaýdaýyn soň görkezjek okey. Vay vay vay vay vay.

Beh. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Gelipdir. Ee, Näme deýin? Dyma tarapdyr. Ýöne prýamoý adama degýädä. Şony görkezjek bolduňyzmy? Not bad. Night Hemme bad. komanda udaci.
Baý deze şatlyk bäş bäş näme bne ýa näme belarus kura bölme donat ugratdy hemme komanda udaci diýýä spasibo bratan spasibo spasibo spasibo tak jastlar jemlendimi jastlar jemlendi.

TFS komandasy we Just komandasy ýokaryk geçiň ýigitler. Ýokaryk geçiň ýokaryk geçiň. Justlar ýaňam diňlemediňiz. Indiki oýun almaryn aýdaýyn. Indiki oýun almaryn.

One second, one second, one second. Control copy. Boldu mu? Ee, näçe boldu? 4 mındymız var. Takımlar girip bilenok. Bir kişi gelipdir takımlardan.